Background am Gespréich. An dee gëtt Iech presentéiert vum Annick Goerens. A mir kucken op den Zoustand vun eiser Gesellschaft. Si mer an der Kris ukomm? Wéi geet et de Leit an de Betriber dobausse wierklech? Doriwwer diskutéiere mer elo mam Lola Valerius, eng jonk Entrepreneur, déi sech zu Esch als Chocolatier selbstänneg gemaach huet, mam René Diederich, Patron vu Wolf Weiland, eng Entreprise fir d'Distributioun vu landwirtschaftleche, kommunalen a Gaardemaschinnen. a mam Rob Arendt, dem Presidente vum Resonor, engem ganz groussen Office social fir am Ganzen 9 Gemengen am Éislek. Gudde Mëtteg Iech dräi. Gudde Mëtteg. Jo, an de leschte Woche weist sech dat, wat zanter dem Ufank vum Ukrain-Krich gefaart gouf. Et kommen ëmmer méi Annoncen, datt d'Lëtzebuerger Ekonomie net méi esou dréint ewéi virun der Pandemie an dem Krich. René Diderich, Dir féiert e Betrib mat ronn 70 Leit. Wéi géingt Dir elo Är aktuell Situatioun beschreiwen, also Post-Pandemie an matzen am Ukrain-Krich. Gudde Mëtteg nach eng Kéier un d'Nolauschterer alleguer. Wéi ass déi Situatioun? Si ass schwierig virauszegesinn, si ass komplizéiert duerch, mir kommen aus dem Covid eraus, an deem hu mir vläicht nit esou extrem gelidden, wëll d'Landwirtschaft nach ëmmer huet misste fonctionnéieren a wichteg ass, dat gëtt dann besser ausgedréckt, systemisch ass. Nom Prinzip soen ech ëmmer, keng Bauere, keng Landwirtschaft, also och keng Party. Do si mer also relativ gutt derduerchkomm. Natierlech waren och Leit bei eis krank a mir hunn natierlech méi en héije Krankenstand oder och Congé pour raisons familiales gehat. Fir e Chiffer ze nennen, ongeféier huet dat sech verduebelt vun engem virun der Pandemie, während der Pandemie, also vun zirka fënnef Deeg an der Moyenne pro. Mataarbechter pro Joer op zirka 11, 12 an der Moyenne. Duerno, ech soen och, de Covid ass jo nach nit ganz eriwwer, mir haten nit méi laang wéi viru 14 Deeg zwee Fäll nach eng Kéier, déi sinn zwar ganz glimpflech iwwert d'Bün gaang. Op där aner Säit ass et natierlech esou, hat dat trotzdem och e klengen ekonomeschen Impakt an deem Sënn, Mir konnte jo, wéi gesot, schaffen, mee et sinn awer Käschten, déi eropgaang sinn. Ech mengen, wa Leit nit do sinn, muss dat jo awer vun deenen anere Mataarbechter mat gedroe ginn, déi Aarbecht. Duerno koum, wéi gesot, elo d'Ukrain oder den Ukrain-Krich mat der Inflatioun, mat der Energiekris. Dat ass e bëssen eng aner Gei. Do explodéieren d'Präisser regelrecht. Déi eng Woch kéint eng Hausse vun engem Fournisseur vu 5 Prozent, déi Woch drop huet en nach eng Kéier eng geschéckt vu vläicht eng Kéier 8 innerhalb vu ganz kuerzer Zäit. Kënnt derbei, dass vill Fournisseuren sech nit méi engagéieren, dass déi Präisser, wou mir eppes bestellen, dass déi och gehale ginn. Dat heescht, mir bestellen haut eng Maschinn, déi och fest verkaaft ass an eventuell, wa se, och léischt an 20 oder 24 Méint kënnt, seet de Fournisseur, jo gutt, da kascht se eben elo 5 oder 6 Prozent weider. Mir kënnen awer nit op de Client zréckgoen a soen, si kascht elo erëm eng Kéier weider. Wie kritt dann déi Präishaussen do of, vun deenen Der schwätzt? Well se déi op de Client of? Geet dat? Also dat ass, wat ech Iech elo just gesot hunn. Mir kënne bei Maschinnen se ganz kloer, wa se nodréiglech kënnt, nit op de Client erafwälzen. Eis Margen hu sech och ganz kloer e bësse verréngert, dat ass kloer. Op där aner Säit ass dat, wat elo d'Aarbecht an den Atelieren ubelaangt, déi déi jo och un de Client verrechent gëtt, do ass en Deel, hu mer répercutéiert, also notamment eng Partie vun den Indextranchen, mee awer och en Deel nit, also zum Beispill déi vun dësem Jor hu mer nit répercutéiert. Musst Dir dann an Ärem aktuellen Zoustand, Dir sot, Är Margë gi bësse méi kleng, musst Der elo driwwer nodenken, fir Äre Modell ze änneren, vläicht méi kleng ze ginn oder Leit z'entloossen zum Beispill? Also ech mengen een ee Familljebetrib, ech sinn déi véiert Generatioun, mäi Fils wier déi fënneft, déi déi ticken nit esou. Déi dat ass een ee Familljeprojet. Wann do och eng Kéier muss op d'Zänn gebass ginn an et muss derduerch gaang sinn, da maache mer dat. Ech mengen, wéi gesot, et ass ee Projet, do gëtt eng dat ass eng Passioun déi dohannendru steet, also an dat ass eng aner Relatioun zu eise Mataarbechter, Mir hu ganz vill Mataarbechter, wierklech eng grouss Zuel, déi si fënnef, zéng, fofzéng, zwanzeg, fënnwanzwanzeg Joer bei eis. Dir loosst nit einfach esou ee falen. Dat ass, do gëtt och jiddweree geduuzt an esou weider. Ech mengen dat. A wann do e Problem optaucht, och déi e Problem hunn oder och mir e Problem hunn, da stinn déi derzou. Déi stinn och zum gréissten Deel hannert deem Projet. Müller Valerius, Dir sidd den Ament zu 5 an Ärem Betrib, Dir hutt also 4 Leit fir Iech schaffen. Dat ännert jee no Saison, hate mer erkläert, mol méi, mol manner. Dir hutt Är Chocolaterie virun zwee Joer zu Esch opgemaach, matzen an der Pandemie. Wéi sidd Dir da bis ewell derduerch komm? Hat Der Ulafschwieregkeete wéinst der Pandemie? Mir hunn effektiv genau virun zwee Joer de Buttik opgemaach an et huet een halt seng Präisser ausgerechent an ech mengen et war zwee Méint no der Ouverture koumen déi éischt Bréiwer eran, wou d'Präisser an d'Lut gaange sinn an dann ass een natierlech, huet een do e gewësse Problem, well et kann een och net direkt no enger Ouverture Präisser erhéijen. Dat heescht, mir hunn dat ganz, ganz laang erausgezunn an dat geet einfach op d'Marge. Dat heescht, et hëlt een dat komplett vu senger Marge, well een eben net kann déi ganz Präiserhéijungen op de Client ofwälzen. Ech hunn mer e puer Zuelen opgeschriwwen, einfach just fir eng Kéier e bëssen ze erläuteren, vu wat mer schwätzen. Zum Beispill den Zocker ass an zwee Joer elo ëm 75 Prozent an d'Lut gaangen. Mir hu fir ee Kilo Zocker, wéi mer ugefaangen hunn, 98 Cent bezuelt, mëttlerweil si mer op 1,72 Euro. Wann ee weess, dass een natierlech am Schockela an der Patisserie riseg Quantitéiten un Zocker benotzt, sinn dat Hossen, déi sinn enorm. Dat selwecht fir Botter, Ram, Mëllech, do si mer tëscht 25 a 35 Prozent Hossen an zwee Joer, wat jo am Fong e ganz klengen Zäitraum ass. Ech krut do vu verschidde Fournisseure krut ech heiansdo sechs Bréiwer d'Joer fir dee selwechte Produit ëmmer erëm an ëmmer erëm eropzesetzen. Ech kann awer net sechs Mol d'Joer meng Präisser adaptéieren, dat mécht de Client dann och iergendwann nemmi mat. Dat heescht, Dat stécht een dann a seng eegen Täsch. An da muss een ebe kucken, wéi mär iwwer d'Ronne kommen, well een eben iergendwann zitt de Client net méi mat. Dat heescht, et gesäit een, datt dat ëmmer méi schlëmm gëtt. Et gëtt elo am Moment net besser. Als klengen Indépendant hutt Der natierlech och dacks dee Problem, eben wéi Der grad ugeschwat hutt, vun der Rentabilitéit. Déi vill Stonnen, déi Der wahrscheinlech selwer an Ärem Betrib och eranstiecht, déi sinn net all bezuelt oder mat engem wierklech schlechte Stonneloun. Wann Dir déi Präisser jo net eent zu eent kënnt un de Client viru ginn an Är Marge elo ëmmer méi kleng gëtt, sidd Der dann iwwerhaapt nach rentabel? Kënnt Der esou virufueren? Schwiereg. Also bei eis wäert et och elo erëm eng Präishausse ginn, déi dann awer de Client muss mat droen. Ech menge wa mir permanent Indextranchen hunn an ech muss menge Leit méi Salaire bezuelen, meng Fournisseure wëllen Hausse, also kréien, maachen och eng Hausse vun de Präisser vu menger Matière première, Iergendwann muss een dat leider weiderginn un de Client, well all Marge ass iergendwann ze kleng, datt et eben net méi rentabel ass. An do muss een eben en Zwëschewee fannen, wéi een elo net alles op de Client wälzt, awer trotzdeem nach e rentabele Betrib huet. Mee dat ass dat, wat am Moment ganz schwéier ass. An op där anerer Säit kënnt dann natierlech, kann een un anere Schrauwen dréinen. Et kéint een zum Beispill soen, fir d'Leit ze entloossen, mee dat ass dann och net d'Léisung. Nee, dat ass op guer. Nee, also e Patron ass jo responsabel fir déi Leit, wou en agestallt huet. An dat ass eng risegrouss Responsabilitéit. An ech géing ni Leit entloossen, Just fir méi rentabel ze sinn. Da muss een aner Léisunge fannen. Mee dee Salarié ass jo net Schold drun un de Präishaussen. An da kann een him och net d'Schold dofir ginn an hien doduerch entloossen. Frau Barend, bei Iech dréin ech déi Fro elo e bësselchen aneschters. Dir schwätzt jo am Numm vu ganz ville Leit, déi déi Hëllef brauchen. Wat sinn d'Constaten um Terrain vun den Assistants sociaux? Huet sech Är Aarbecht zanter der Pandemie an dem Krich verännert, respektiv hutt Der méi Aarbecht? Also mär sënn och um Gang ze wuessen mat der Aarbicht, soen ech mol, well et einfach ass, also dat uess jo ugaangen, wéi den Här Diderich gesot hott, wou de Covid kommen ass, wéi gesot, dunn ass dat dunn lass gaangen an dono ass natierlech och villes nek erëmkommen, wou dann och Plaze verluer gouf, och wann hei gesot gëtt, déi zwee Betriber elo net, mee et ass ewer esou, well ech hunn eng. Statistik, Ech menge mer haten 2015 hate mer ee Prozent vun eiser Bevëlkerung do uewen, ech schwätzen net iwwert d'Land, et wäert awer net vill aneschter sënn, mer se elo op zwee Komma 36 Prozent vun der Bevëlkerung, déi an d'Aarmutsgrenz also fällen an och Hëllef brauchen. Dat ass awer verschidden Hëllef, wéi gesot, mir hunn zum Beispill Am Réseau Nord hu mer 8.600 Beweegungen, dat heescht Ufroen, ob dat iwwer Telefon ass, iwwer E-Mail, an da gëtt dat traitéiert, wou ka gehollefe ginn. Wéi gesot, also dat wiisst, ech weess, mer hunn am REVIS déi Lek, déi am REVIS schaffen oder am REVIS sënn, déi sënn gestigen. Mer haten an eisem. Regioun dann d'lesst Joer 320, mer si elo op 385, also Leit, déi am REVIS schaffe gi betreit ginn, supplémentaires. Dat heescht, dat wiisst, esou wéi d'Präisser wuessen, soen ech mol ëmmer, fir et e bëssen ze vergläiche mat d'Präisser. Wéi vill Leit, kënnt Der dat ganz chiffréieren, wéi vill Leit betreit de REVIS elo am Ganzen a wéi vill Leit schaffe bei Iech? Also bei Äech schaffe mär zesummen. Ech wëll dat ewer opdeelen. Mär han elo bis elo 5 Aides sociales gehat, also si sech dorëm bekëmmeren. Awer no där neier Reform si mer elo op 7, mee bis elo ware mer zu 5. Wéi gesot, dann hu mer an der Inclusioun, dat heescht dat sënn Mataarbechter, wéi ech gesot, déi am REVIS, do si mer elo zu 6, do ware mer zu 5. Dann hu mer e Projet Gestion locative sociale, dat ass wou mer Wunnengen umieten, fir ze placéieren. Leit betreien, eise Projet heescht iwwregens wunnen, léieren fir wunnen ze bleiwen. Wéi gesot, dat se ganz schwierig, net schwierig Lekt, mee schwierig Fäll, muss e soen. An dann an der Koordinatioun zwee, a mir hunn och véier Leit an der Botz fir alles zesummen. Also insgesamt si mer da bei wivill? 28. 28 fir iwwer 8.000 Interventiounen, wéi Der virdrunner gesot hutt, pro Joer. Kommt Der do nach raus mat de Leit? Also geet dat iwwerhaapt? Jo, mär sinn, mär si ganz dankbar, muss ech nochmol eng Kéier dankbar sinn der Politik, also well do ass nämlech ëm 50 Prozent gehuewe ginn, also bei de Leit, net bei de Botz, mä déi sech ëm d'Leit bekëmmeren. Dat heescht, dat war e ganz positive Coup. Dat war déi éischte Kéier, datt ech iwwe a mengem Liewen iwwerrascht war, fir soss muss en ëmmer jo hannendrun bëttele goe bei den Här Bëttel, soten ech ëmmer, mee hei war et wierklech ëmmer, wou se wierklech Bal méi gemat hun wéi mär gefrot han, dat ass déi éischt Kéier, also dat ass mol richteg gutt, datt mer lo gutt also do gestiwwelt sen, fir dat wat kënnt oder well um Gang ass, an eis Leit son o dat geet lo sou rop, mee mär sen ëmmer hannendrun, also eigentlech sen mär déi lescht om Rad, well lo wa lo Arbeitsloser kommen oder méi, wann eppes geschitt, dat dauert jo e bëssen ier se bei äis kommen, da kënnt jo de Chômage an da kënnt jo nach hei, mee dono wéi gesot mär musse kucken. Wat an zwee Joer? Wann Der mech an zwee Joer eng Kéier gingt ruffen, da kann ech Iech méi soen, wat dat, wat elo am Gang ass, wat do kommen ass. Da kucken ech, dass ech mer dat an den Agenda schreiwen, fir eng Kéier an zwee Joer bei Iech unzeklappen. Iert mer awer elo op déi verschidden Aspekter vun der Kris aginn, wëll ech Iech e klenge Reportage spillen, mat Annoncen, déi an de leschte puer Wochen no an no erauskommen. Deen éischte Secteur, dee sech gemellt huet, war de Bau. Schonn an der Pandemie huet een duerch Problemer an der Liwwerkette ferm Retarden opgebaut. Do derbäi kommen e Manktem un qualifizéierter Main d'oeuvre a politesch Decisiounen, déi d'Investissementer an de Steen manner interessant man. Normalerweis wieren 3.500 Wunnengen d'Joer gebaut ginn, dëst Joer wäerten et der nëmmen 2.000 sinn. De Luc Meyer, President vun der Handwierkerfederatioun. Do war eng gewësse Zort vu Statistiken, déi Virlaf haten an déi Iech scho gesot hunn, Do kënnt eng Krees an se steet elo virun der Dier. An et muss ee wëssen, dass d'Hallschent vun de Betriber am Bau manner wéi dräi Méint de Carnet de commandes nach gefëllt hunn. Dat ass eng Katastroph. Déi aktuell Situatioun ass ugespaant an d'Entwécklung alarmant, seet den OAI, den Ordre vun den Architekten an Ingenieuren. D'Baumaterial ass knapp, d'Präisser an d'Zënse si geklomm an d'Vertraue wier net méi do. All dat suergt fir eng grouss Onsécherheet, sou de Marco Feider, Vizepresident vum OAI. De Secteur fillt, datt en, datt e kränkelt, datt e kränkelt. Dat heescht, et ass eng Angscht do, éischtens emol firwat, fir datt de Secteur Aarbecht huet, dat ass den ee Volet, mee et ass awer och eng Angscht do, datt am Fong déi berühmt Logementskris, datt mer déi am Fong amgaang sinn nach ze verschlëmmeren. An der Pandemie war den Horesca-Secteur mat am schlëmmste getraff. Et war fir vill kleng Betriber net einfach, fir nees hir Dieren opzeman an elo ass een zwar nees op, mee et dréit net esou richteg. D'Liewensmëttelpräisser sinn ëm en Drëttel, d'Fleesch bal ëm 40 Prozent geklomm. Dat kann een net einfach op d'Clienten ofdrécken. Deementspreechend gëtt d'Marge vun de Betriber ëmmer méi kleng. Derbäi kënnt, datt d'Leit spueren. De Generalsekretär vun der Horesca, François Koepp. D'Leit spueren, jo dat ass richteg, kann ee soen, se depenséieren anescht. Déi eng gi manner an de Restaurant an déi aner kucke wat se ausginn a wéi se ausginn. Vläicht huele se mol eng Kéier keen Aperitif méi, vläicht huele se och vläicht keng Entrée méi. Effektiv, den Ticket moyen ass geklommen duerch déi Käschtenexplosioun, wou mer hunn an trotzdeem, hunn d'Leit awer versicht e bësse manner erauszeginn. Et ass zanter dräi Joer e permanente Kampf, d'Enner beieneen ze kréien, esou seet et d'Alexa Ballmann. Si ass Proprietärin vun dräi Instituts de beauté a Vizepresidentin vun der Handwierkerfederatioun. Et mécht eis definitiv Suergen, wéi mer nach rentabel kënne schaffen. D'Präishaussen, d'Indextranchen a wann dann nach en Thema wéi Aarbechtszäitverkierzung am Raum steet. Et kann een net e Geschäft hunn an all Dag Sue bäileeën. Bei mir ass et esou, datt ech Leit déi fortgaange sinn, net ersat hunn. Dat heescht, mir hunn eist Personal schonn e gutt Stréck erofgeschrauft. An dat bedeit dann awer och, dass een net méi déi Chargen, déi ee fir de Betrib huet all Mount, dass déi einfach net méi kënne bezuelt ginn. Da geet et net duer, Personal ofzebauen, mee da muss een och Geschäfter ofbauen, elo a mengem Fall, oder respektiv et muss ee sech definitiv verklengeren. Bon, mir héieren, et zéit sech duerch ganz vill verschidden Secteuren. Ech wollt Iech och elo dorop enker reagéiere loossen. Wéi héiert et sech un an Ärem Ëmfeld, wann Dir mat Äre Kolleegen vläicht schwätzt, mat anere Patronen? Ass dat e Constat, dee sech, jo, dee sech veriféiert, deen Der och héiert? Jo, definitiv. Ech hunn och, bei mär am Betrib hate mer nach viru puer Deeg, Rieds eben iwwert d'Aarbechtszäitverkierzung ënnert eis. An dat mécht de Salariéen och Angscht, well si soen, e klenge Betrib kann dat jo net droen. Wann ee just nach siwe Stonne schafft, huet een zum Beispill just nach siwe Stonnen eng Persoun an der Vente, da verdéngt een och just nach siwe Stonne Suen, mee et soll een awer aacht Stonne bezuelen. Dat heescht, d'Salariéen hunn och Angscht, datt si gekënnegt kréien iergendwann, well dee Betrib, wou se schaffen, net méi rentabel ass. An et, ech hunn en einfacht Beispill, wa mer eng Massage vun 80 Minutte buchen, kënne mer och net dem Client soen, no 70 Minutte, mir halen op, mee där bezuelt awer 100 Prozent. Dat geet jo net. Dat sinn einfach Rechnungen, déi iergendwann net méi opginn. An dat kann e Land net droen. An den Här Meyer hat dat och gesot. Hie sot, et wär déi éischt Kris an dëser Welt, wou mer gefrot gi fir manner ze schaffen amplaz méi ze schaffen, fir aus der Kris erëm erauszekommen. Op déi Fuerderung vun der Aarbechtszäitverkierzung komme mer donnen eng Kéier erëm. Här Diderich. Jo, ech sinn zimlech där selwechter Meenung. Trotzdeem läit et vun der, ech mengen, dat komplizéiert d'Organisatioun vun der Aarbecht. Dat war och schonn e Problem och an der, an der Covid-Zäit eben opgetaucht ass. Also fir mech wier esou eng Aarbechtszäitverkierzung ganz kloer eng Katastroph, wëll et geet jo ëm zwou Saachen. Engersäits, wann ech géif soen, ech reduzéieren se ëm 10 Prozent, da wier ech zum Beispill op 36 Stonnen. Okay, dat heescht jo awer, déi aner 4 Stonne sinn d'Betriber awer zumindest nach op. Mir sinn nach ganz dacks méi laang op, well ech mengen de Rob hei ass jo vum Bauer och hier, ech menge wa seng Maschinn en panne ass, kënne mir nit soen déi 36 Stonne sinn elo erëm, elo geet et nit, oder mir kënnen och nit soen mir fidderen d'Kou elo nit, déi giff d'ganz Weekend jäizen wa se nit dësen, wann d'Fidderungsmaschinn nit gefléckt gëtt. Also ech mengen an deem Kontext wier esou dat eng Katastroph. Keen huet nach derbei dass mer jo nit nëmme véier Stonne manner, mir missten dat jo och nach kompenséieren, dat heescht, mir misste jo nach esou vill Leit astellen. An et ass jo einfach, wann ech zéng Leit hunn, déi 40 Stonne schaffen, dann hunn ech 400 Stonnen. Wann ech der zéng hunn, déi der nëmmen 36 schaffen, als Beispill, hunn ech 360 Stonnen, dann hunn ech e Lach vu 40 Stonnen. Da muss ech also ee weider hunn. Ech hu mech dréinen a kéiere wéi ech wëll. An dann nach vun Iech, Här Arendt, eng Reaktioun zu deem, wat mer héieren hunn. Voilà, also fir eng Kris ze bewältegen, ass hei gesot ginn, gëtt hiert mat Fläiss. Wann e bësse méi al ass, da weess en dat. Villes mat Fläiss kritt e villes beweegt. Ech wollt awer nach just dorop agoen, well alles, d'Fleesch gëtt gesot, 40 Prozent méi deier. An hei, ech denken un déi Leit, déi bei äis kommen, just fir ze soen, déi um Minimum verdéngen, Wat dat ausmécht, also von engem Büftek gëtt geschwat, déi sen a fou wann se Würstchen dohënne kréien, néck dervon ze schwätzen bei d'Madame Valerius Schokla kafen ze goen, wat awer ganz gutt ass, son ech mol, mee déi Leit kommen do néck dohënnen, dat heescht 40 Prozent erop. An 3 Prozent geet de Loun erop. Mer komme jo nach vläicht drop ze schwätzen. Wéi gesot, dat geet net eraus. Nee, dat geet net eraus, Här Diderich. Wann Der zwar erlaabt, ech mengen, de Rob huet elo just gutt an och d'Madame Valerius vun Dir Hoss do vun de Liewensmëttel. Et muss een natierlech op der aner Säit soen, ech mengen, wann ech elo eis Clientèle kucken, da kéint jo elo jiddweree soen, majo, wann déi esou esou eropgaange sinn, dann ass de Bauer, lieft dee jo elo am Saus und Braus. Dat ass awer nit de Fall, well op der anerer Säit si deem seng Käschten och extrem gestigen, sief et Energie, sief et Dünger, sief et alles. Also, an elo hu mer gläichzäiteg e Phänomen, dass d'Präisser beim Bauer erëm zréckginn, lues a lues. Also dat, wat en se kréie fir de Kilo Mëlich oder de Kilo Fleesch, deen huet éischter d'Tendenz, elo erëm no ënnen ze goen. Gutt, verschidde Käschte ginn och bëssen eraf, awer nit an deem Mooss, trotzdeem. Ech bleiwen dann een Ament och bei Iech. Dir sidd jo schonn zanter e puer Joerzéngten am Business, dat kann ee sou soen. Hutt Dir schonn ähnlech Krisen wéi déi heiten erlieft? Also ech mengen, et ass natierlech kloer, dass een ëmmer dat, wat een dee Moment erlieft, ass vläicht dat Wichtigst, ne. Ech mengen, ech hu mat mengen Elteren, wéi gesot, ech sinn déi véiert Generatioun an deem Betrib, scho Krisen erlieft. Ech mengen, dann ass eebe wéi de Rob och gesot gëtt, da sinn d'Zänn zesummegebass ginn, d'Äerm nach eng Kéier e bësse méi eropgestrëppt ginn an et ass gesot ginn, mir hunn hei Familljen, et ass och net gesot ginn e Familljeprojet, ech, mee versteet Dir, déi Leit déi liewen duerfir. Ech mengen, dat sinn, ech mengen, Dir selwer sidd jo och, ech mengen, déi liewen duerfir, fir datt dat geet, datt dat eng Réussite ass, datt dat weider ka goen an esou weider. Och wann ech dat Wuert Nohaltegkeet dann heiansdo héieren, da kréien ech en décken Hals, well ech mer soen, wat hunn déi Generatiounen, déi an engem esou, déi hunn ëmmer nëmmen esou gelieft, dass, se hunn et just nit nohalteg genannt. Si waren ëmmer nohalteg, mee dann, ech dréi meng Fro vläicht enker e bësselchen aneschters, Dir schwätzt jo dovunner, dass Dir déi véiert Generatioun sidd, elo mat Ärem Jong déi fënneft Generatioun do ass. Maacht Dir Iech dann Suergen ëm d'Zukunft oder maacht Der Iech elo méi Suergen, wéi Der dat bis ewell schonn enker vläicht erlieft hutt? Dat wat e Problem ass, ass bëssen déi Previsibilitéit. An et geet, dat wat mech bëssen erschreckt ass, esou séier wéi et geet. Also et huet een d'Impressioun, dat brécht relativ séier zesummen, oder dat ass mäin Eindruck esou, an d'Ëmfeld mierkt et nit richtig. Dat ass esou, wat meng Suerg ass am Fong. Wann Der sot, d'Ëmfeld mierkt et net esou richteg, dat ass och eppes, wat mech an der Preparatioun vun dësem Background e bësse frappéiert hutt. Ech hu mat ville Patronë vun Entreprisë geschwat, déi mer soten, datt et den Ament wierklech net gutt géing dréien, mee si wéilten dat awer och net hei um Radio soen, an der Ëffentlechkeet soen, aus Suerg eeben och, datt doduerch vläicht Fournisseure oder potenziell Investisseure kéinten ofgeschreckt ginn. An et wéilt och een, et wéilt een och net jéimeren. Ass dat dann e Problem, datt een et net esou däitlech seet? Bon, ech mengen, et bréngt och natierlech elo näischt. Ech mengen, et ass kloer, e Patron zesumme mat senge Mataarbechter, wann deen all Moies opsteet an e seet, elo jéimere mer emol vill, da komme mer och nit weider. Dat ass ganz kloer. An ech mengen, eis éischt, ech mengen, mir sinn elo hei, déi dräi, déi, ech mengen, et ass déi éischt Kéier, datt een, datt mir iwwerhaapt esou eppes matmaachen, kloer. Mee ech mengen zwar och, datt en D'Betriber an d'Patronen awer och mussen dobaussen trotzdeem och soen, bon voilà, d'Situatioun ass déi an déi, se erklären, nit lo nëmme fuerderen, se erklären, dass mer e Versteesdemich hunn, wat leeft, genau esou gutt wéi wéi de Bauer erkläert, do gëtt et Aktiounen wéi Fro de Bauer, dat geet alles an déi selwecht Richtung, fir ze erklären, et ass jo nit, dass déi eng Leit op enger Insel wunnen an déi hätte guer näischt mam Rescht vun der Ekonomie ze dinn, dat ass a. Par conter bësse well ech der Politik haut virwerfen. Wat werft Der do genee vir? Datt se net genuch um Terrain ënnerwee sinn? Nee, ech werfen der Politik bësse vir, datt ech d'Impressiounen a verschidde Kreesser vun der Politik, mee och vun der Gesellschaft, datt en do mengt, mir brauche vläicht guer keng Ekonomie, d'Geld ass do, also kréie mer dat och aneschters iwwer d'Ronnen. Genau esou gutt, wéi gesot, ech hunn war och deemols bei deem Rifkin Prozess hat ech mech gemellt, ech war schockéiert do verschidden Aussoen déi do gemeet gi sinn. Ech sinn der Meenung et gi Leit hei zu Lëtzebuerg déi soen, mir brauche keng Landwirtschaft méi, mir maachen aus Lëtzebuerg e schéine grousse Park an da gi mer do all Dag spadséieren an op där aner Säit soe mer dann, et muss awer, ech muss wëssen wéi et produzéiert ginn ass, ech muss wëssen datt et menge Béischte gutt geet, ech muss wëssen datt d'Groundweren nit gesprëtzt gi sinn, ech muss dëtt an dat. Jo, dat kënn ech awer nëmme maachen, wann et nobäi ass. A parallel dozou seet d'Politik dann nach, da maache mer elo en Afkommes, ech ginn elo e bësse kräiz a quier, vu mat Mercosur, wou mer guer nit kucken, zu ënner wat fir enge Konditiounen, oder mir kontrolléieren dat nit, ënner wat fir enge Konditiounen déi Liewensmëttel dann zum Beispill a Südamerika hiergestallt ginn. Dat ass eppes, dat Dat wullt u mir. Dee Widdersproch eben och tëscht där Nohaltegkeet op der enger Säit an deene globaliséierte Produiten op där anerer Säit, dat ass effektiv e Sujet, op deen een och nach ka weider agoen. Ech wollt awer elo fir d'éischt eng Kéier bei Iech kommen, Madamm Valerius. Mir hu elo héieren vun deem Ëmfeld, wou et net gutt geet. Dir hutt och gesot, natierlech spiert Der dat och. Dir sidd zanter zwee Joer als Indépendant ënnerwee. Réckbléckend, géingt Der dee Choix elo nach eng Kéier maachen? Absolut. Ech muss soen, ech mengen, et. Fir Handwierker ze sinn, muss een eng Passioun hunn an et ass dat, wat eis dreift. A mir hunn jo och eng Responsabilitéit deene Leit géigeniwwer, déi bei eis schaffen a mir investéieren esou vill, wéi et muss sinn. An ech mengen, datt et einfach wichteg ass, de Leit ze verstoen ze ginn, datt e Patron net een ass, dee mat sengem Privatjet all Weekend op d'Côte fleet a säin Haus, well dat ass et net. Mir schaffen 12, 14, 16 Stonnen den Dag. Fir dass et dem Betrib sou gutt wéi méiglech geet a fir eis Leit ze entlaaschten, iwwerhuele mär jo alles dat, wat nach iwwreg bleift, bleift un eis hänken. An dat ass elo guer net fir ze soueren, absolut net. Ech sinn absolut glécklech mat mengem Choix an ech wëll och d'Leit encouragéieren, fir dee Choix ze maachen, och wann et net ëmmer einfach ass. Am Endeffekt gëtt een ëmmer erëm belount fir seng Aarbecht An et léiert een dat einfach schätzen. An ech wëll einfach just, dass d'Gesellschaft versteet, dass eben net all Betrib an all Patron, all Indépendant breet Schëlleren huet an dass et kleng Betriber ginn, déi och musse kämpfen. Déi breet Schëlleren, ech héieren do esou eng liicht Annonce eraus op en LSAP-Politiker, deen déi breet Schëlleren an der Pandemie kritiséiert hat. Ass dat e Problem, deen Der méi dacks, mat deem Der méi dacks confrontéiert sidd? nämlech dass déi Vue op d'Patronat, dass déi esou eesäiteg ass, dass d'Leit sech virstellen, dat si Leit, déi mat de Ferrarien op d'Côte an hiert Haus fueren an déi immens vill Suen hunn. Absolut, et ass genau dat. Ech mierken dat och vill a mengem Ëmfeld. Leit sinn der Meenung, elo huet hatt e Betrib, dee rullt gutt, dann huet hatt elo vill Suen. Mee ech si jo net de Konto vum Betrib. Ech hu mäi Privatkonto an ech bezuele mär e klenge Salaire eraus. A wéi gesot, déi Stonne wou ech schaffen, Dee Salairssaz pro Stonn, dee wëll keen héieren. An ech fannen et einfach wichteg, dat eeben ze soen, dass net all Patron d'selwecht ass. An et gi Betriber vun alle Gréissten. An et kann een einfach net jiddwereen an een Dëppe geheien. En plus natierlech, wou Der virdru gesot hutt, mat de Käschten, déi an d'Luucht ginn, hunn d'Leit dann d'Impressioun, Ah jo, do ginn d'Käschten an d'Luucht, elo verdéngt dat esou vill méi pro Boîte Schockela, déi erausgeet. Dat muss elo, do musse sech d'Suen häufen. An hannendrunner dat Verständnis, wat een Indépendant ass, dass dat eigentlech feelt. Ech fäerte ganz, jo. An et ass am Fong schued, well d'Leit mierken jo och selwer, wa se an de Supermarché akafe ginn, datt alles méi deier ginn ass. An esou geet et eis jo och. An d'Energiekäscht ginn erop, da kommen Indextranchen, muss een op eemol méi Salaire bezuelen. An iergendwou muss een dat jo och erëm erakréien. Mir kënnen dat jo net einfach iergendwou vun engem Spuerkont huelen, well iergend. Déi Firme brauche Sue fir sech ze verbesseren, ze erweideren, well nëmme esou kann d'Ekonomie och weiderkommen. Dann kommen ech elo erëm bei Iech, Här Arendt. Dir hutt virdru vun den Interventioune geschwat, iwwer 8.000 zejoert, d'Tendenz déi no uewe geet. Dir hutt gesot, Dir sidd am Moment gutt genuch opgestallt. Ech wëll eng Kéier vläicht op déi Leit agoen, déi eigentlech bei Iech déi Demande maachen. Wat sinn dat fir Leit, déi bei Iech un der Dier uklappen? Also ech wëllt nach eng Kéier zréckgoen hei un d'Madamm Valerius, déi mat de Ferrarien do ëmmer fueren. Also et muss elo nek Ferrari sinn, mee ech hunn relativ ganz gär, wann ech Patronen gesinn, déi en schéint Haus hunn an och e schéinen Auto vläicht hunn. An ech weess, dat ass e Betrib, dee sécher ass. An e Betrib, dee sécher ass, do bleiwen d'Leit och meeschtens schaffen an déi kréien och an der Pai bäi, wann et muss sinn. Dat si Betriber, Sonnich déi gutt opgestallt sen, déi fläissig sen, d'Stonne se gezahlt gin, ech hun dat fréier och gemaat, ech wees wivill datt dat brauch dofer, dat ass fer mech eng Secherheet, meestens ass et esou, puer Angeber get et mee wéinig. Dann déi Leit déi bäi äis kommen, also bäi äis komme vill Leit déi schaffen, dat ass d'Majoritéit, ech wëll dat soen, et gëtt ëmmer dobausse gesot, hei do si esou Lidder, Hannes, dat ass esou graff gesot, mee et ass esou, ech kann dat net héieren, well dat eng ganz kleng Minoritéit ass, dat si Leit, déi dat net richteg dohinne kréien, dat ass esou, dat, ech mengen, an der Gesellschaft war dat ewell ëmmer, mee déi meescht Leit hu bei äis, déi schaffen. Dat heescht, dat sënn och heiansdo alleinerziehend, meeschtens dann d'Dammen, dat ass leider Gottes esou, déi ginn och schaffen, vläicht 40 Stonnen, an déi hunn dräi Kanner an déi kommen néck ronnt. Wann ech um Mindestdénger muss schaffen, kommen déi Leit néck ronnt. Dat heescht, déi mussen ee complémentairen Irem, also, Reewiskréien, soss wär et RMG, de Reewiskréien, a si schaffen derbäi. Also dat ass eigentlech, jo, net gutt, soen ech emol. Ech wëll dat anert elo net ausdrécken, well einfach Leit, déi schaffen, datt déi mussen nach e Complémentaire kréien, fir datt se iwwerhaapt un dee Seuil do kommen, dee se brauchen. Dir duerft et och gären ausdrécken, mir hunn hei de fräie Mikro. Mee ech wëll enk op déi Demanden agoen, vläicht déi un Iech erugereecht ginn. Ech hëllen un, dass déi meescht Demanden, déi bei Iech ukommen, dass déi ëm de Logement dréinen. Jo, also dat ass, brauch ech ewell bal nik ze soen. Ech mengen, et läit op der Hand, dass de Logement, well et einfach esou ass, ech menge mir hunn och do, Hei, de Logement feelt elo grad. Hei ass am am Ding gesot ginn, et sollen 3.500 Wunnunge gebaut ginn, et ginn der 2.000 gebaut. Dat ka jo net dohinner goen. Da sinn och nach vill, déi da solle verkaaft ginn. An elo an där Zäit, wou mer hei sinn, wee kann nach eng Wunnung kafen, deen um Mindest oder um qualifizierte Mindestloun schafft? Dat ass jo, dat ass jo net, net dran, wéi gesot. Mä also wunnen, dat ass en, en, en, e Problem. Ech mengen, ech weess och net, ween deen enker soll soll léisen hein, wa mer méi séier wuessen, mer kréien 10.000 Leit bäi, also brauchte mer déi Wohnungen déi ugeschwat ass. Ech froe mech nach wou d'Leit iwwerhaapt iwwerall sëtzen. Ech weess awer wéi oh am séilich ech ginn op Plazen heiansdo mat kucken, ech ginn awer net ëmmer mat kucken well ech dono opgewullt sënn, wann dann lekt mat ech soe mat eng Fra oder eng Koppel mat 3 Kanner Dat ass nek eng Kéier, dat ass dacks op 40, 45 Meter carré sëtzen. An da gees de dat do kucken. An da sollen déi Leit schaffe goen an d'Kanner an d'Schoul goen. Setzt mol ee sech op 45 Meter carré mat dräi Kanner an déi solle léieren an d'Lekt solle schaffe goen. Dat ass eng Situatioun, déi Eigentlich unglaublich ass, wéi gesot, an dann dat Finanziellt derbäi. An, wéi gesot, et gëtt esou eng Spréchwuert, se Armut macht krank. Haa, dat muss e wëssen. An wann s de da esou do sëtz, do versoen ech ëmmer, ech weess, meng zwee Kollegen hei, déi wäerte lo néck esou frou mat mer sënn, mee, wéi gesot, e bësse méi verdéngen, dat ass natierlech en haarden Déngen, mee fir erauszekommen, ech soe wann ee ganzen Dag schafft, An et gëtt hei gesot, bei Eech oder et och beim Här Diderich do ass, et ass ganz kloer, wann s de de ganzen Dag schaffs an du muss nach do Hëllefen derbäikréien, dat ass eigentlech net wéi et soll sënn, soen ech mol. Datt de Phénomène vun de working poor, also Leit, déi ëmmer, déi, déi voll schaffe ginn an déi awer net iwwer d'Ronne kommen, vläicht wëllen dann, d'Madame Valerius wëll scho reagéieren. Ech si wuel der Meenung, datt dat effektiv Dir hutt vollkomme Recht. Ech sinn awer der Meenung, dass dat net alleng um Patron ass, dat ze kompenséieren. Ech fannen, dofir hu mer e Stat an do muss einfach méi eng Sozialpolitik gemaach ginn. Et ass net ëmmer, fir op de Patron ze klappen. De Patron gëtt senge Leit schonn dat, wat e kann de Leit ginn. An ech gi jiddwerengem méi wéi de qualifizéierte Mindestloun, wat a menge Moyennen ass. Et kann een och net zauberen. Ech géing och ganz gäre jiddwerengem 8 Mille de Mount bezuelen. Dat ass einfach net dran. An ech mengen, dass do d'Politik gefuerdert ass, fir einfach méi Sozialpolitik ze maachen an och méi selektiv an net einfach jiddwerengem dat selwecht ginn, fir ebe genau deene Leit, wou et am meeschten néideg hunn, ze hëllefen an net, dass dat, wat se ëmmer soen, déi Géisskanpolitik vun jiddweree kritt e bëssen, awer et ass net op de richtege Plazen. Dann direkt eng Reaktioun vum Här Arendt an dann Här Diderich. Also, ech verstinn Iech, well ech weess jo, vu wat Der der, vu wat Der der schwätzt. Mee ech wëll just soen, et gëtt et. Et gëtt, wann s de mindes, nom déi Leit kenne jo dann de Revis ufroen, de complémentaire Revis. Mee dee Revis ass geléint, zwar oni Zënsen. Dat heescht, déi Leit do, déi de Revis esou laang kréien, ob dat elo Méinten oder engt Joer, dat gëtt jo ëmmer gekuckt, wou s de dru bass, dat ass geléint. Dat heescht, wann s de iergendwéi dech am Liewen enker verbessers, da kanns de all déi Suen do zréckginn. Lo kanns de soen, 't ass richtig. Hein, dat, mee wéi gesot, dofer ass gehollef, wéi Der sot, hein, mee et ass nëmme geléngt. Déi Leit, déi enker do dra sen, oh, déi schaffen en ot deem Revis do, hein, déi kannen jo néck erauskommen. Nee, well wa se dann enker bis méi verdéngen, da mussen se erëm alles Alles zréckginn an zréckginn. dat bräichten se am Fong fir d'Existenz jo Genau, opzebauen, fir fir vläicht eppes nei wat ze iergendwéi kafen. eppes opzebauen, wat bësse méi dann ass. Well mer, mer schwätzen ëmmer vum Spueren, wat mer all brauchen, oder an de, an de Betriber. Mee bei deenen do ass näischt ze spueren. Mä bei eis kommen Leit, déi, do gesäis de um Kont, um Konto, da, da gëtt dann do ausgerechent, wéivill datt Leit do akomm sinn, da bleiwen op plazen 12 Euro. An dann ass et gerechent wierklech näischt mat engem Auto, näischt mat enger Vakanz, näischt. Déi ginn an d'Epicerie sociale, Bonge wou se kann nackeren, dat ass dat Soziaalt, wat Der sot, an d'Kleederstuff Kleeder sichen. Mee et muss ee sech emol och dobaussen, mer emol la ofläicht heiansdo, wou nix bleift, ni! An du gees ëmmer schaffen. Also mir sinn elo bäi deenen, déi schaffen, well dat van den aner gëtt ëmmer esou vill geschwat, där Leit ginn et, mee ech si bäi deenen haaptsächlech, well dat ass d'Majoritéit vum Revis-Empfänger, sënn Leit, déi schaffen. Ech weess nik, ob dat an der Gesellschaft esou dobaussen. Et ass gutt, dass Der dofir hei sidd, fir dat dann eng Kéier ze präziséieren, well ech menge ganz vill Leit si sech dees net esou bewosst. De Här Diderich, Dir wollt och nach reagéieren. Natierlech kënne mir als Betrib, oder haaptsächlech schwätzen elo Familljebetriber, al agesiesse Betriber, jonk Betriber, déi ufänken, déi wierklech am Handwierk sinn, awer ech betounen elo dat Wuert kleng a mëttel Betriber, déi vu Famillje gefouert ginn, déi kennen déi Problemer, och wann esou Problemer an engem Betrib optauchen oder bei deem engen oder anere Mataarbechter. An ech weess, dass dann heiansdo vu bausse gesot gëtt, wann dann den de Patron oder dann den de Chef, soen ech dann der emol éischter, deem hëlleft, ouni vill Tamtam do ze maachen. Da sinn natierlech, an da gëtt dat enke vläicht bekannt, da gëtt do vu Paternalismus geschwat an esou weider, da muss ech do driwwer laachen, mä ech weess méi wéi ee Fall, oder ech weess puer Fäll bei eis am Betrib, wou mir do engem iwwert d'Ronne gehollef hu während enger gewëssener Zäit, datt mer entweder Suen zur Verfügung gestallt hu fir iergendeppes ze bezuelen oder gehollef hunn, wann souguer vu Gemengen, wou ech schockéiert war, wéinst Drecksbaxen eng Zesi op d'Pai gemeet ginn ass, esou Geschichten, wou mir einfach gesot hunn, mä mir bezuelen déi elo mat engem Coup an dann duerno arrangéiere mer eis mat de Mataarbechter. Mee also do hëllefen d'Betriber Onkomplizéiert, wëll se ebe mat hire Mataarbechter wëlle schaffen. Ma d'Madame Valerius hat elo nach eppes ugeschwat, nämlech datt et net soll mat der Géisskan verdeelt ginn, datt eng sozial Selektivitéit feelt. Här Arendt, do kënnt Dir awer net ganz frou sinn mat deem, wat an där leschter Tripartitsronn do erauskommen ass, wou einfach effektiv bei all Mënsch gesot ginn ass, mir ginn ëm 2,5 Indextranchen erëm kompenséiere vum éischte Januar d'nächst Joer un. Jo, also wat. kënnt e méi wäit zréckgoen, insgesamt d'Hëllefen. Mer kënnten och doriwwer schwätzen, iwwer d'Indexdénge, mee ech ginn och zréck, et kënnt en insgesamt méi selektiv Hëllefen. Ech mengen, ech war d'accord dermat, wou d'Kris war, wou dann d'Betriber an de Covid, wou dat, wou dunn pang muss alles zougemaacht ginn, datt do muss gehollef gi fir eng, well dat war jo eng Iwwerraschung, dat war jo een Iwwerfall, kënnt e bal soen, op eis, op eis alleguer. Mee wann ech elo dat Lest huelen, och wéi elo mam Stroum oder och de Mazout an alles fir ze hëtzen, do hätt e vläicht well kënne mat usetze bësse méi selektiv drun ze schaffen, well ech weess, mer hu jo ëwer vill Lekt am Land, deenen et ëwer gutt geet, Gott sei Dank, Gott sei Dank, well dat sinn och déi oder rëm déi d'Uarbechtsplaze schafen, soen ech emol. Mä ech mengen, do sënn der ëwer vill derbäi, déi dat besser bewältigt kriit hätten, wéi elo engem de Stroum bezuelen wéi oder bäihëllefen wéi deen aner. Also do hätt ech ugesat, wann ech am sozialen Dom, also mat deene Saachen alleguerten, well ech, nach eng Kéier, et wëll de kengem zu no trieden, soss ass e jo herno dee dee Béisen, mä et gi jo Leit déi hei gutt verdéngen an ech weess net, wann deen 300 Euro Stroum muss méi hunn, oder 200 de Mount an heizen oder 500 Euro méi käschten, dee péckt dat. Mee wann e klenge 500, deen 2.000 an eppes huet, dee muss och waarem sëtzen an dee muss och Waasser hunn an dee muss och dat hunn. An dofir ass déi Ongerechtegkeet, dat nennen ech do wierklech eng Ongerechtegkeet, soen ech. Si hëllefen. Mee vläicht, ass jo gutt gemengt, ech verstinn dat jo, an et ass eng d'Wahl, jo, ech verstinn, datt déi Leit elo do wëllen sech dann och do giffrengem gerecht man an gutt do stoen, mee selektiv, am Sozialen muss de selektiv virgoen. Dat ass gutt, datt Dir dofir esou vill Verständnis hutt. Dofir hunn ech manner Verständnis, muss ech soen, grad bei deene Froe mat dem, mam Stroum, wou ee weess, datt grad déi Leit, déi méi verdéngen, méi grouss Haiser hunn, méi grouss Autoen hunn, datt déi och méi benotzen an automatesch och do dann méi kompenséiert ginn. fir dat wat se benotzen. Ech wëll nach een Ament iert mer an eng Paus ginn, Iech eng Fro stellen, wa mer grad beim Sujet sinn. Ech hu mer de Réseau Nord an Iech, Här Arendt, net fir näischt erausgesicht. Mir schwätze ganz dacks a ganz vill vun de Wunnengsproblemer hei am Land, ronderëm de Speckgürtel an der Stad, wou jo déi meeschte Leit och schaffe ginn. Mee d'Éislek zitt awer grad déi un, déi sech manner leeschte kënnen. Verännert dat bësselchen d'Demographie, déi mer am Land hunn? Hutt Dir do uewe proportional gekuckt, ob d'Leit pro Kapp méi Mindestlounareebesempfänger wéi vläicht de Süden oder d'Stad, well eeben ëmmer méi Leit erop kommen? Jo. Also ganz kloer, ech hunn elo eng Tabell, Dir gesäit déi jo elo nik, well mer nik op Fernseh sinn, mee et ass dee ganzen Nord erop esou a Wolz mat. also Wëlzer Kanton a Klierwer bis erof, also eis 9 Gemengen an de Wëlzer Kanton, deen ass ganz donkelrout, do sinn déi meescht Revis-Empfänker, plus Déifferdang a Schëffleng. Also déi zwee, déi sinn op der Kaart ganz kleng, mee esou, mee do si jo och vill Einwohner. Mee ganz kloer, mee dat kënnt iwwer Joren, dat ass elo nek an der Kris geschitt, dat ass well virausser komm, datt d'Leit, Rop komme se. Natierlech sen d'Wonungen do méi bëlleg, et se vill al Haiser déi eidel goufen an den Dierfer wou d'Leck déi da bëlleg dann och déi Zäit och nach ze kafe souguer krut oder lo ze lounen. Dat heescht do gesi maer schonn datt do méi méi Leit sen. Wéi gesot wann maer honn lo bei den, wéi gesot maer honn 385 Stéck. déi do betreit ginn, also am REVIS, elo si mer elo komplett am REVIS, net an der Aarbicht, déi iwwert d'Tucktmesuren, dat ass elo alles komplizéiert ze erklären, mee déi ginn awer schaffen derbäi, mee nëmme bäi de Stat oder esou, fir erëm léieren an d'Aarbicht ze kommen. Mee där hu mer, prozentual si mer do am héchste betraffen. Kritt Dir dann och prozentual gesi méi Hëllef dann oder méi Moyene fir deene Leit ze hëllefen oder wéi gëtt dat gestaffelt? Jo, also d'Moyen kréie mer jo iwwer, mer hu jo geschwat iwwer d'Leit, déi mer da schaffen hunn, kréie mer. An dat anert ass iwwer d'Hëllefen, déi mer ginn. Dat ass jo non limité. Dat heescht, dat sinn d'Assistante jo, déi dat da festleeën, Wie kann mer hëllefen? Mee ech wëll ëmmer soen, och bäi den Hëllefen, déi mer ginn, do kréien ech dann ëmmer gesot dobausse, Leit, déi ech begéinen, Oh, wann der näischt méi honn, da kommt mer bäi dech, do gëtt jo alles gratis. Nee, dat ass guer net esou. Also d'Leit kréien dat zur Verfügung gestallt. Dat meescht ass rückzahlbar, ob dat elo Hëllefe fir ze wonen ass oder enker de Masuttstank opfëllen. Dat heescht, mer maachen dat, datt d'Leit keng Schold bei engem Drëtten hunn. Dofir stelle mer dat zur Verfügung, mee et ass rückzahlbar. Erëm enker, rückzahlbar, wéi d'Madamm hei gesot huet, misst ee méi selektiv hëllefen, mee dat gesäit d'Gesetz ëwer esou vir, wéi gesot, datt Leit missten zrëckbezuelen. Mee mer han ëwer och, datt mer Secourse ginn. Ech wëll dat ëwer soen, datt dat 40 Prozent Secoursen, dat heescht, wou se net brauchen zrëckbezuelen, a 60 Prozent, dat muss zrëckbezuelt ginn. Dann iwwer. Joren. An dat ass jo och eppes, déi hu jo nek vill. Da gëtt do, musse se mat 20 Euro a 50 Euro, ech fann dat ëmmer esou traureg, wann ech déi Ënnerschrëfte muss do drënner setze wou s de weess, da kréie se eng Kautioun bezuelt, ha, fir wunnen ze goen, dräi Kautiounen. An da musse se do dräi, véier Joer zréck bezuele mat 20, 30 Euro fir eng Kautioun fir wunnen ze goen. Dat ass da einfach demotivant, datt s de all Mount dat do gesäis, wa déi Leit, Dat muss ee sech emol virstellen. Et ass och stigmatiséiert natierlech an d'Leit, déi och heiansdo net wëllen Hëllef siche goen, well se eben net wëllen sech deem Stigma aussetzen. Mir kommen och nach enker do op de Sujet zréck. Mir wäerten awer och nach iwwert d'Formatioun an an de Problem uschwätzen vum Manktem u qualifizéierter Main d'oeuvre. Dat alles awer no enger kuerzer Paus. Background am Gespréich. Jo, mir fuere viru mat ganz interessanten Diskussiounen, déi mer hei féieren. Et ginn. Eng ganz Rei Punkten, déi mer schonn ugeschwat hunn, an dann eng ganz Rei Punkten, déi mer elo nach wäerten uschwätzen, déi reegelméisseg bei den Entreprisë fir Frustratioune suergen. Dat ass egal, ob et eng kleng, eng grouss, eng mëttelgrouss Entreprise ass. Et feelt iwwerall u Main d'oeuvre, u qualifizéierter Main d'oeuvre. Dat läit dacks och un der Orientatioun an un der Formatioun. A Lola Valerius, ech kucken elo direkt mol op Iech, well Dir hutt e ganz aussergewéinleche Parcours, kann ee soen, hannert Iech. Dir hutt selwer vill där Frustratioune matgemaach an Dir spuert och net, mengen ech, mat Kritik. Gitt eis enker e kuerzen Iwwerbléck, firwat et fir Iech esou schwéier war, fir iwwerhaapt am Handwierk ze landen. Jo, also ech hunn e Lycée classique gemaach an am Lycée classique kritt een halt ëmmer gesot, et geet ee studéieren. An dat hunn ech och ni hannerfrot. Dat heescht, ech sinn Architektur studéiere gaangen, ech hunn e Bachelor ofgeschloss. Mee dat Studéieren huet mech net glécklech gemaach. A Gott sei Dank hunn ech Elteren, déi mech encouragéieren, dat ze maachen, wat mech frou mécht. An ech hat doduerch d'Méiglechkeet, mech nei ze orientéieren. An ech hu mech fir en Handwierk entscheet. Vläit hätt ech dat och schonn éischter gemaach, wa sech déi Occasioun gebueden hätt a mer iergendwann eng Kéier e Choix ginn hätt. Mee bei eis ass et effektiv an der Gesellschaft verankert, Du muss an de Lycée classique an eng Première maachen, soss Bass de gescheitert, soss hues de näischt erreecht. An dat fannen ech ganz, ganz schued. Ech wär frou, wa mer d'Handwierkere méi géinge valoriséieren, well dat si ganz, ganz wichteg Aarbechten an eiser Gesellschaft. A wisou devaloriséiere mer dat? Et gëtt gesot, wann s de net gutt an der Schoul bass, oh da léier an Handwierk. Wisou? Mir brauche gutt Leit am Handwierk. Mir brauchen net, datt ee gesot, demotivéiert gëtt a gesot kritt, soss kanns de näischt, da géi an d'Handwierk. Nee, dat ass net wouer. Handwierk, mat den Hänn Saachen erschafen, dat ass. Immens, immens erfëllend an ech wär frou wann déi Jonk dat och erëm géinge méi als Valeur wéi als negativen Atout bäibruecht kréien. Do gitt Der wahrscheinlech der Madame Valerys komplett Recht, Här Diederich. Honnertprozenteg ginn ech Är Recht. Wann ech mech elo u meng Kandheet erënneren, deemools war d'Spillschoul nit obligatorisch an à la Plaz dass ech an d'Spillschoul gaang war. All meng Kollegen, déi waren an der Spillschoul, mee ech war et nit. Ech war bei eis doheem am Betrib, war bei de Mécanicien'en a war glécklech op dir, op dir Plaz. Hunn, an ech meng, dat prägt een och fir e ganzt Lie, Liewen. An souwisou, stellt iech vir, mar Moie giff d'Handwierk nit fonctionnéieren, da wier de Studio heibanne wahrscheinlech emol däischter, d'Mikroe giffen och vläicht nit méi goen, den Auto giff och nit goen, de Bau wier och nit opgeriicht ginn, mir hätten och kee Schokla. fir z'iessen. Mir hätten och kee Fleesch. Mir kéinten et zwar vläicht bei den Aen dorop direkt kafe goen, mee mir kréichten et awer nit zerschnidden. Also, ech mengen, ouni Handwierk geet et nit. An da fügen ech direkt derbei, Haut de Moien ass e groussen Artikel am Wort gewiescht vun zwee Politiker, wou dann och iwwert d'Ekonomie rieds war. An si fänken u mam Bankesecteur. Dat ass an der Rei. Ech verstinn dat, datt se soen, dat ass deen, dee fir de Gros vun de Steiereinnahmen suergt. Duerno komme se op de Kleng a Mëttelbetriber. Do muss een awer soen, den Artisanat ass deen, deen de Gros vum Emploi duerstellt. Honnerttausend Leit schaffen do dran. Also ech muss mer der jo och hunn, déi dat Effekt ersetzen. A mir wëssen alleguer, oder et ass bekannt, dass an den nächste Joren 2.500 oder 3.000 Betriber iergendwann och musse weidergeleet ginn. An do sinn der leider Gottes eng Partie elo, déi ophalen, wëll eebe keen do hannendrun ass, dee weiderfiert an eeben, wéi d'Madame Valerius richtig gesot huet, am Fong demotivéiert ginn ass, Dat wier nit hei, dat wier nit do. Lola Valerius, Mir mussen eis och bewosst sinn, datt d'Handwierk en Job ass, deen een net duerch artificiell Intelligenz kann ersetzen. Mir wäerte kee fannen, deen mäin Job iwwerhëlt. Dat heescht, et muss ee vill méi op déi Beruffer och setzen, well et gi ganz vill Beruffer, déi an Zukunft wäerte kënnen ersetzbar sinn duerch artificiell Intelligenz a Maschinnen. An da muss een och erëm eeben genau do d'Handwierk valoriséieren, well dat sinn, Sécher Aarbechten. Jiddweree brauch säi Bäcker. Ech mengen, d'Leit wären net frou, wa se moies ouni hir Mëtsch géinge missen opstoen. An ech mengen, dat ass dann an deem Sënn e grousse Virdeel fir eist Handwierk, well do eng ganz aner Valeur un déi Aarbechte gi gëtt. An do muss dann och de Schoulsystem ëmdenken. Ech wollt elo grad op de Schoulsystem ze schwätze kommen, eebe well Dir jo quasi Quereinsteiger dann an d'Handwierk sidd. Och dat war fir Iech net esou einfach, fir iwwerhaapt bis dohinner ze kommen. Wat ass Är Fuerderung? Wéi kann een do sech als Quersteiger duerchsetzen oder wat sinn déi Fuerderunge par rapport zu der Formatioun, déi Dir hutt? Mir sinn am Lycée, mir kréie gesot, mir mussen en Job aussichen, da gi mer eppes studéieren. Okay, wann net de Réckhalt vun den Elteren do ass, da geet een halt an deem Beruff schaffen. Mee et ass net onbe-, ech kenne ganz vill Leit a mengem Ëmfeld, déi immens onglécklech op hirer Aarbecht sinn. Allerdings géing sech keen trauen, eng Réorientatioun ze maachen, wann een hei, Ech sinn op Paräis gaangen an hunn do eng Formatioun a 6 Méint gemaach, well a Frankräich gëtt dat ugebueden. Dat ass fir Leit, déi scho virdrun en Job haten. Do ass dann de Pôle emploi a Frankräich, dee bezilt déi Formatioun a bezilt engem souzesoen eng e Chômage déi Zäit a bezilt d'Schoul. Hei zu Lëtzebuerg leeft dat ganz aneschters. Wann Dir hei zu Lëtzebuerg als erwuessene Mënsch wëllt eng en Apprentissage maachen, da gitt Där 3 Joer an e Betrib schaffen fir de Mindestloun. Leit, déi eng Famill haten, e Prêt hunn, en Haus hunn, déi kënne sech dat jo guer net erlaben. An doduerch si ganz vill Leit, déi vläicht d'Motivatioun haten, dat ze maachen, kënne sech et net erlaben a maachen et net. An ech menge mir verléiere ganz vill Leit, déi e Benefice wäre fir d'Handwierk, verléiere mer un deenen Educatiounsmesuren. René Diderich. Dat eenzegt, wat ech wollt, wat ech vläicht bäifügen, ass eebe wéi d'Madame Valerius och seet, am Handwierk muss e wierklech och haut, also déi Ausso, du waars net gutt an der Schoul a gees elo an d'Handwierk, déi ass eng Katastroph. Well et ass ganz kloer, am Handwierk muss mer Leit hunn, déi wierklech eng zolidd Ausbildung hunn an déi eng Vue hunn, well déi Komplexitéit hëlt jo och zou an dass, Natierlech déi handwierklech Geschicht, dass d'Gestioun vum Betrib, dass e ganze Koup Aspekter, déi do matspillen an doduerch muss schonn eng wierklech zolidd Formatioun sinn. Rob Arendt. Jo, also alles, wat gesot gëtt, ënnerstëtzen ech ganz sécher. Ech menge, mee wat muss ugoen, ech mengen, et geet jo och doheem un. Am Haus. Ech mengen, wann e mol lauschtert, esou och ënnert Kollegen, meng se elo grouss doheem, dat hott sech esou erginn, datt déi dat gemat hunn, wat ech iwwer all de Betrib dann iwwerholl hunn. Mee insgesamt, esou se vill der, och wou ech hierkommen, gëff alles méi nek dat, wat ech war. An dat geet queesch duerch all Handwierk, dat geet u beim Bauer, beim Bäcker, iwwerall do. Firwat hu mer keng Bäckerer méi? Négleng doduerjer, Hein, dat hott anner Ursachen och, mee eng ass, gëff nëmmen nek dat wat ech war. Dat ass jo schrecklech. D'Handwierk ass jo dee schéinst, also verpraktesch ze schaffen, wéi déi jonk Damm hei. Dat ass da formidabel. An esou eppes, dat gëtt, et geet doheem un an da geet et an de Schoulen. Ech. Ech hunn dat elo ohne Gewehr, mee ech hunn dat awer héieren, datt och Professeren do soen, ha, kuckt, datt Der nëmmen eppes léiert, datt Der bei de Staat, an och Eltere soen et, an d'Professere souguer, wann dat soll wouer sënn, van den Eltere weess ech, van de Proffen néck, kuckt, datt Der e gudden Ofschloss gëtt, datt Der bei de Staat an d'Gemenge kommt. Wat ass dat fir eng Astellung, fir esou eppes ze soen, amplaz fir ze soen, Maacht dat, wou Der Spaass hutt, da gitt ënnerstëtzt vun de Schoulen, an doheem misst ënnerstëtzt ginn, dann hätte mer dee Problem néck. Mer hu souvill Plazen, ech weess, ech hu Schnaueren, déi sënn infirmière, déi sënn ze keng Leit méi, déi reegen sech ze Doud ëmmer op, wann se zu Besuch sënn, datt se soen, ma mär sënn zu zwee op enger Notschicht, wou 32 Leit musse betreit ginn. Wou së mer dann drun? Mee si hu keng, et së keng do. Dir hutt elo e ganz wichtege Punkt ugeschwat, Här Arendt, nämlech d'Konkurrenz vum Stat fir de Privatsecteur. Lola Valerius, dat ass eppes, wat Dir och kennt. Ech war ëmmer der Meenung, et géing mech net treffen, et huet mech elo och getraff. Mäi Vendeur ass och bei de Staat schaffe gaang. Dat heescht, de ganze Mount Januar hunn ech 140 Stonne Vente nieft mengem Job als Chocolatier an administrativ an wat och ëmmer nach alles gemaach. An dat ass e ganz, ganz grousse Problem. Dat héieren ech vu ganz ville Confrèren. Do si Leit, déi ginn da bei de Staat schaffen, do verdénge se 3.900 Euro netto, hunn 30 Deeg Congé, kréien nach hei Kleedergeld, do Geld. An op de Banke gëtt carrément de Leit gesot, géif et e Staatsschaffen, da kriss de e Prêt fir eng Wunneng ze kafen. An dat sinn, dat si Problemer, wou mär näischt kënne maachen, wou mär net, do si mär machtlos. An et ass net nëmmen de Staat, wou Leit klaut, et ass genausou d'Police. Et kann ee mëttlerweil fir 5.000 Euro Ufanksgehalt bei d'Police goen mat engem DAP. De Staat huet och Educatricen, wou se ausbilden, genau dat selwecht. A sou verléiere mär ganz vill Leit un de Staat. Do sinn effektiv ganz vill Politiker, déi soen, dat wär guer net wouer, an déi gesinn dee Problem net. Mee ech mengen, do kann all Handwierksbetrib huet do eng ganz Handvoll Beispiller, reell Beispiller vu Leit, déi esou verluer gaange sinn. A grad dofir si mer elo an dësem Background, fir iwwert déi Problematiken ze schwätzen. Ech wëll awer dann och dovunner profitéieren, dass Der hei sëtzt an dass Der vläicht, Dir hutt jo bestëmmt Iddien oder Léisungsvirschléi oder Fuerderungen, An ech wëll déi lescht sechs Minutte benotzen, ebe fir doriwwer ze schwätzen, fir iwwert déi Fuerderungen ze schwätzen, déi am Raum stinn. Ech spillen Iech awer fir d'éischt nach een Extrait vun der Vizepresidentin vun der Handwierkerfederatioun, dat ass d'Alexa Ballmann, déi de Punkt op den i setzt a ganz kloer Fuerderungen huet fir d'Independance. An ech gi grad gewuer, dass deen och net méi do ass, deen doten Extrait. Dat heescht, dee spille mer dann elo net méi. Ech soen Iech da, wat se gesot hutt. Si hutt gesot an deem Extrait, d'administrativ Oplage wieren dee gréisste Problem. Do misst een emol usetzen. An dat ass och eng Saach, déi Dir mer am Virgespréich gesot hutt, Madame Valerius, nämlech dass Dir vill ze kämpfen hutt domatter, well Der ëmmer erëm ënnerschiddlech vill saisonal Aarbechter hutt, fir déi Kontrakter do ze maachen, an dass Der do immens vill Zäit a Sue verléiert. Jo, doduerch datt ech eben net kann meng ganz Zäit dodranner investéieren, datt ech och muss mäin Job ma, wou am Fong de Chocolatier ass, ech muss an der Kiche sinn, ech kann net de ganzen Dag am Büro sëtzen, dat heescht ech sinn op, ugewisen op extern Hëllef an da muss ee Fiduciairë bezuelen an dat sinn enorm Käschten an dat ass eben e grousse Problem. Si iwwerhuelen dann och, si bidden engem un och. administrativ Saache vun iwwer MyGuichet an déi ganz Plattformen ze iwwerhuelen, well mär dat einfach net hikréien. An ech hunn awer och net d'Moyen, fir ze soen, ech stelle lo een an, fir just dat ze maachen. An dat sinn ebe Problemer vu klenge Betriber. An et gëtt vill iwwer Digitalisatioun geschwat, mee zu Lëtzebuerg si mer nach guer net do ukomm. René Diederich. Dat ass absolut richtig. An ech mengen, dat ass och eng Fuerderung, déi gëtt et scho säit Jor an Dag. Leider Gottes hunn ech ëmmer den Eindrock, et ass näischt geschitt, déi berühmte Simplification administrative. Ech gi just zwee Beispiller, fir datt een dat versteet. Jiddweree vun eis, d'Madame Valerius och, wa se een engagéiert, muss eng Déclaration d'entrée maachen, wa se erëm fortgeet, muss se eng Déclaration de sortie maachen. Dat ass jo och. Ok, dat ass nach nit komplizéiert, mee da wann en eng Entrée mécht, da muss en och op Santé au travail goen. Just déi zwou Administratiounen zum Beispill wëssen näischt déi eng vun der aner. Dat heescht, da maacht der d'Aarbecht nach eng Kéier, quitte dass et do scho gemaach ass. Zweet Beispill, wat och e bësse Politikum war, ass dee berühmte Registre des bénéficiaires économiques, wou all Bank, d'Post esouguer, freet elo awer nach am Enker eng zweete Kéier eng Deklaratioun. Jo, da froen ech mech, firwat dass mer d'Jeeschke gemeet hunn, dat, An dir, dir fällt, kinnt iech der honnert opzielen, an och leider Gottes ass et bei mir esou haut, dass, jo, zwielef Stonnen den Dag maachen ech bal nëmme méi esou administrativ Saachen, wou ech mech och ganz dacks froen, Wat bréngt et iwwerhaapt? Do si Saachen, déi fëlle mer aus, och Enquêten an hei an do, déi mer mussen ausfëllen, mä wou ech mech froen, Dat liest kee Mënsch. Här Arendt. Ech ginn dann och ee Beispill iwwert d'Soziales. Et ass elo eng Déng eraus, also vun der Klima-Agence, datt mer eise Leit e kënnte Frigoen, Truhen, Wäschmaschinn an Trockner, déi kënnte mer gratis zur Verfügung. Dat heescht Leit, déi wierklech, do ass dann déi sozial Selektioun, dat géing da klappen. Mee fir dohinner ze kommen, ech hu mat eis Assistante vun dës Woch driwwer geschwat, an do hu se. Drop, et geet net, dat ass esou komplizéiert fir dat ëmzesetzen, datt et méi deier gëtt, also déi Leit musse jo bezuelt ginn, dat rechnen wéi an no de Frigo wäert ass. Do misst et jo onméiglech sënn mat engem klengen Ziedel, entweder kréien déi Leit elo ee Frigo oder si kréie keen. datt een dat mécht an ee liwwert a sou leeft alles. Ech mengen elo déi meng zwee Frieren hunn nach ni alles gesot. Ech erliewen, dat ass einfach de nackte Wahnsinn, soen ech ëmmer. Den nackte Wahnsinn, effektiv. Dann nach nieft deenen administrativen Oplagen, wann Der kéint eppes veränneren, wat wär Är Fuerderung, Lola Valerius? Ech géing effektiv ganz vir ufänken. Mir krute vun engem. grousse Syndic virgeworf am Handwierk, de Patron wär a Schold um qualifizéierte Personalmangel. Ech sinn awer der Meenung, datt dat eebe scho vill méi fréi ufänkt, eeben an de Schoulen, bei eiser Educatioun. An ech wär frou, wann do méi géing op d'Kanner och gekuckt ginn an net einfach soen, du bass clever, du bass net clever unhand vu Punkten an du gees studéieren an du gees an en Handwierk. Komm, mär ginn jiddwerengem d'Chance dat ze wielen, wat e frou mécht. A wa mer méi frou Leit hunn, An eiser Gesellschaft an op hirer Aarbecht. Dat hëlleft och fir eis allgemeng Gesondheet vun der Gesellschaft. Nach eng Fuerderung fir de Schluss, René Diederich. Also ech menge mir hu jo Wahlen elo an ech, wann ech, dat éischt ass, géif ech soen, muss d'Politik oder d'Politiker der Gesellschaft ganz kloer soen, datt déi Haltung, déi insgesamt Haltung par rapport zur Entreprise, déi stëmmt nit méi, déi muss fir d'éischt en, dat geet nit ëm Campagnen, dat ass e laangwierege Prozess, dee muss hunn, dee geet och an de Schoulen un an dee muss weiderginn. Deen zweete Punkt, deen ass nach par rapport zu de Betriber, soen ech emol einfach, loosst eis schaffen a mir kennen eise Kontext a mir ginn och eens mat eise Mataarbechter fir dat, mee loosst eis schaffen an deckt eis nit zou mat onnéidegen Aarbechten. An nach eng leschte Fuerderung dann vum Rob Arendt. Ech hätt gären, datt Werbung gemaach gëtt fir all déi Beruffer, wéi gesot, datt d'Leit an d'Aarbecht kommen. An da wier Der en gutt Haus hei, kuckt, datt Der mat der Regierung, datt Der do Sue kritt, datt déi Werbung mécht an dee Beruff hei vun der Madamm do kucke geet. Esou Filmer, ech gesinn dat am Ausland, déi maache esou Sendungen um SWR an Däitschland, do sinn ëmmer all Dag esou Sendungen, all Betrib virstellen. Dat ass da sou flott an deene Betriber, dat ass jo net méi wéi fréier, wou wierklech muss geplot ginn. Haut. Sënn déi Betriber wierklech effikass a flott, do ass e gutt an da kréie mer Aarbechtsplazen a mer kréien och mäi Problem, deen ech hei 109 Dossieren, déi ech hei all leien hunn, well dat géing de Leit hëllefen. Aarbecht ass wichtig. Dat war en exzellente Schlusswuert effektiv an dat war et dann och fir dës Woch mat eiser Emissioun Background am Gespréich. E grousse Merci un d'Lola Valerius, de René Diederich an de Rob Arendt. Déi nächst Emissioun Background, déi ass wéi gewinnt an enger Woch. Do geet et dann ëm den Urbanismus an d'Gestaltung vum ëffentleche Raum. Iech dobaussen, Merci fir d'Nolauschteren a Merci fir d'Interessi an och nach e schéine Weekend.